Яни күп кенә бәндәләрен, икче чиксез бәндәләрен, яни ут газабыннан коткара, ди. Һәм инде без беләбез, шушы айда, Рамазан аенда, Аллаһның рәхмәте булган, яни шушы дөньялыкта безләргә хәерле юлны күрсәтүче, яни шушы дөньялыкта хәерле тормыш алып баруны күрсәтүче Коръән Кәрим иңдерелгән ай. Һәм инде шушы айның олуг бер сыйфаты, ул инде шушы Аллаһның рәхмәт аедыр. Һәм инде Аллаһ Субхана Тәгаләнең безләргә карата мәрхәмәте һәм инде Аллаһ Тәгаләнең безгә карата рәхмәте икчи чиксез инде буладыр. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче бер хәдисендә әйтте, ягъни ул да булса Аллаһ Субхана Тәгалә шушы айда, ягъни бәндәнең тоткан уразасына, ягъни үзе теләгәнчә, Үзенә Аллаһ Тәгалә хикмәте илә, ягъни ниндидер бер билгелеге рәвештә дә түгел, һә инде күп итеп икче чиксез инде тоткан уразасы өчен әҗер савабын бирермен дигән. Һәм инде шуңа күрә дә, җәмәгать, инде шушы айда Аллаһның рәхмәте безгә килгән икән, Аллаһ Тәгаләң безгә күп кенә икче чиксез Нигъмәте бирелгән икән, без аны инде башкаларга да һәм инде якыннарыбызга да, инде җәмгыятькә дә, кешеләргә дә шушы Аллаһның безгә мәрхәмәтлелек леген күрсәткән кебек, без дә аларга инде үзебезнең мәрхәмәтлелегебезне күрсәтик. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм инде үзенең бер хәдисендә әйтте, шушы Рамазан аенда кылынган, әйе, нәфел, ягъни үзебезнең буш вакытыбызда иркен рәвештә кыла торган гамәл-гыйбадәтебез башка айларга кылган Инде фарыз гамәленә тиң, ди. Ягъни шушы дәрәҗәсе арта, ягъни шушы айда без кемгәдер игелегебезне кылсак, әйе, кемгәдер яхшылык эшләсәк, ягъни кемгәдер үзебезнең мәрхәмәтлелегебезне күрсәтә алсак, Аллаһ Тәгалә безнең шушы кылган гамәлебезне фарыз гамәл кылган дәрәҗәгә тиңли, ди. Әйе, кем дә кем шушы айда фарыз гамәл-гыйбадәтен кыла, 70 мәртәбә дәрәҗәсен инде арттырырмын, ди. Һәм дә инде шушы хадисне дәвам итеп әйтә, әгәр дә кем дә кем инде шушы айда инде ураза тотучыны авыз ачтырса, ягъни шушы дөньялыкта, әй, туктале, Аллаһның ризалыгына ирешим әле дип, ризыктан, начар сүздән, начар гамәлләрдән тыелып торучы бәндәне, уразаның ифтар вакыты җиткәч, әйе, үзенең булган ризыгы белән, ягъни шушы ураза тотучыны авыз ачтыра икән, ди, шушы ураза тотучының да яңадан әҗер-савабын аңа бирер, ди, Һәм инде ураза тотучыныкын киметмәс ди. Һәм инде шуңа күрә дә без, җәмәгать, ягъни шушы Аллаһның рәхмәт аен. Әйе, санасаң, Аллаһның шушы айда бирелгән безгә нигъмәтләре бик күптер. Һәм дә иң беренче чиратта Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә безләргә карата мәрхәмәтле, безләргә карата хәерлелек, ягъни безләргә ике дөньяның бәхетен, әйе, күрсәткән һәм тели икән, инде без дә шушы Аллаһның мәрхәмәтен, Аллаһ та рәхмәтен башкаларга да җиткерүче, башкаларга да аңлатучы, башкаларга да күрсәтүче бәндәләрдән булырга насыйп әйләсен. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче бер хәдисендә әйтте, Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сиңа рәхимле, Аллаһ Тәгалә сиңа хәерле, йомшак, шәфкатьле һәм инде бөтен гамәлләреңдә сиңа ничектер бер йомшаклык күрсәтүен теләсәң, ди, ягъни без бит яратабыз, кайдадыр ялгышып китсәк, кичерүне яратабыз, шулай бит? Яни кайдадыр әгәр дәген гынах кылсак, әйе безгә килеп әйтсәләр, менә инде син ялгыштың, әйе менә алай бүтән эшләмә, әйе бүтән эшләмә һәм без сине кичердек дип әйтсәләр, без сөябез, яратабыз шулай бит. Һәм инде Алла Субхана Тәгалә каршында. Әгәр дә без бәндәләргә, яни ниндидер вак дөньяви инде кимчелек булган мәсьәләләрдә, инде яки да булмаса дөньяви вак мәсьәләләрдә бер-беребезгә э, кирәкмәс тәнкыйть күзләре белән Я кирәкмаса кирәкмәс, инде бер-беребезгә төрле бәла ягулар белән булмыйча, ә инде бер-беребезгә мәрхәмәтле булсак, Аллаһ безгә мәрхәмәтле булыр. Аллаһ Субхана Тәгалә рәхмәтенә, Аллаһ Тәгалә мәрхәмәте, мәрхәмәтенә ирешергә һәр барчаларыбызга насыйп әйләсен. Әлхәмдүлилләһ, салату вәссәламү галә сәйидинә Мухаммад.